Hija l-40 edizzjoni li qed issir ġewwa pajjiżna li turi s-sbuħija naturali ta' pajjiżna kif ukoll il-faċilitajiet sportivi li bħala pajjiż kapaċi noffru għal dawn it-tip ta' events illi jġibu lejn pajjiżna numru ta' timijiet minn madwar il-kontinent. Biżżejjed wieħed jgħid illi għandek 20 pajjiż illi ħa jkunu rappreżentati b'aktar minn 117-il proprju dgħajsa. illi ħa jkunu qegħdin jieħdu sehem. Għandek ukoll element importanti ta' dak illi huma atleti żgħażagħ, atleti żgħażagħ, anke lokali rrid ngħid, illi ħa jkunu qegħdin jikkompetu proprju għall-unur prinċipali. Unur prinċipali li ovvjament għandu l-prestiġju kif ukoll għandu l-istorja marbuta miegħu. Aħna bħala pajjiż nemmnu illi parti essenzjali mill-isport ġew pajjiżna għandha tkun propju sistema edukattiva, infatti dan joħroġ anke minn dik li hija strateġija nazzjonali tal-isport ehm, illi tara l-edukazzjoni bħala wieħed mill-pilastri ewlenin għall-isport ġewwa pajjiżna u proprju qegħdin naraw illi nibdew b'dawk it-tip ta' programmi illi nkunu nistgħu permezz tagħhom nittu fl-iskejjel tagħna. Illum il-ġurnata diġà għandek numru ta' żgħażagħ li qegħdin jiksbu riżultati importanti fuq livell internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam bħala sailing u aħna l-għan tagħna huwa proprju li nużaw dawn iż-żgħażagħ bħala eżempji, dawn iż-żgħażagħ bħala role models illi jkunu jistgħu jħajru aktar żgħażagħ jidħlu f'dan l-isport. Aħna mdawrin Bil-baħar bħala pajjiż għandna l-irjieħ, l-irjieħat li huma ideali għal dan it-tip ta' sport u allura naħseb għalfejn le, jekk naħdmu bil-għaqal, għada bidgħada jista' jkollna dak il-persuna, dak l-isportiv, dak l-atleta, għax fuq kollox fuq sports qegħdin nitkellmu u allura l-atleti huma importanti ħafna, illi kapaċi jikseb riżultati importanti ħafna għal pajjiżna mhux fuq livell nazzjonali iżda fuq livell internazzjonali. Meta ngħid livell internazzjonali qed inħares lejn events bħal dan li qed nitkellmu, imma għalfejn le anke livelli eh, oħra fosthom il-livelli olimpiċi. Il-bieraħ ippreżentejna budget li jagħti u jagħti reward lil min qed jaħdem u jistinka huwa ġust ukoll għal min forsi qed ibati fis-soċjetà tagħna. Biex dan iseħħ, importanti li jkollna ekonomija b'saħħitha. U l-istrateġija ta' Joseph Muscat u l-istrateġija tagħna bħala Gvern mill-2013 kienet li nkabbru l-kejk kemm jista' jkun. L-oġġettiv tagħna għat-turiżmu huwa li nattiraw lejn pajjiżna turisti li jonfqu iktar flus u jħallu iktar fl-ekonomija tagħna. Permezz ta' dan inkunu nistgħu nibqgħu sostenibbli fil-budgets li nagħmlu għall-poplu Malti u Għawdxi. Il-Rolex Middle Sea Race u events internazzjonali bħal dawn se jgħinu għall-positioning tagħna biex sal-2025 Malta tattira turisti li jonfqu iktar flus f'pajjiżna. Jiena inħares il quddiem li permezz ta' din ir-race ikollna exposure qawwija. Permezz ta' xogħlijiet ta' Yachting Malta, il-yachting issir pillar importanti għall-pajjiż tagħna u flimkien mal-Segretarjat Parlamentari għall-Isports nippromovu wkoll l-isports ġewwa pajjiżna bħala mezz biex nattiraw it-turisti.